Ярабби, амин дигән сәгать әнә туры килсен, җиләкләрегез мул булсын, уңышлы булсын, һәркайсыгызга Ходай Тәгалә бәхет, тәүфик бирсен. Аллага көннәрегездә дә, юлларыгызда изге яхшы кешеләр чыгырсын, я Рабби Аллам, я Рабби Аллам. Сезгә дә бик зур рәхмәт, бик зур сау булыгыз. Амин. Хәзер менә сәгатьне карыйбыз, кызлар. 11:25 минут. 11:25 минут. Уникенче егерме биш минут, беренче егерме биш минутта без туктыйбыз. Бер, ике, өч. Аллага тапшырдык. Аллага тапшырдык. Хәерле сәгать, изге сәгатьтә. Изге сәгатьтә безнең хәерле сәгатьтә. Дияр, как дияр, дәва нигә бүләккә? Монда диләк күп икән, аю бүре юк икән. Әйдәгез. Киттек, әйдәгез.
Аллага тапшырдык, балалар. Сәгатьтә, изге сәгатьтә әйдәгез.

җитәкчеләре дә. Бу җиләк җыю бәйрәмен безгә тәкъдим белән шушы оешманың җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова чыкты. Һәм мин шушы Биектау районы Ак калфакның җитәкчесе буларак, аның кул астында эшләүче кеше буларак моны кабул итеп алдым да, үзебезнең балаларыбызны җыеп, менә киңәшеп, шушындый бәйрәмне кабул итеп алып үткәрергә булдык. Һәм менә бүген без шушы бәйрәмне эшлибез. Җиләк җыю инде ул бик борынгы заманнардан килә. Элек-электән әби-бабайлар кул астындагы күрше балаларын, үзләренең оныкларын җыеп, болын басуларга алып чыгып китә торган булганнар. Һәм шунда табигать белән баланы таныштырган. Нәрсәнең ашарга ярый торганын, нәрнди үсемлекнең ашарга ярамый торганлыгын сөйләгән ул. Һәм шушы сөйләүләре белән балаларны табигатьне яратучы, яратырга, хөрмәт итәргә тәрбияләгән. Менә шундый гади гына үзенең эчкерсез сүзләре белән алар баланы тәрбияли иткәннәр. Һәм менә әйтәләр бит, тарих кабатлана диләр, дөрестән дә. Менә ниһаять безнең гореф-гадәтләребез дә, онытылып килгән йолаларыбыз да яңадан тормышка аша башлады. Шушы җиләк җыю шуның бер тере мисалы булып тора. Күрәсез, дуслар, болан тутырып безнең кызларыбыз, яшь, яшь кызларыбыз, җегетләребез җиләк җыялар. Әнә тегендә кабырга буйлап безнең җегетләребез чык бара. Алар Җиләк-җимләр, әлбәттә, алар яфрак җыялар, ягъни мунча себеркесе. Бездә, безнең диалектикада себерке дип атала инде ул. Кайбер якларда себерке ничектер тупасрак ишетелә, ләкин мин үзебезчә сөйлим, зинахарга үтмәгез. Себерке, мунча себеркесе җыеп. Бүгенгесе көндә киң татар җәмгыятьчелеге, мөселман илләре, мөселман халкы зур изге бәйрәмгә керде, ул да булса Ураза ае. Рамазан айы. Менә шушы бүгенге болында җыйган җиләкләрне безнең балаларыбыз шушы җиләкләрне ураза тотучы әбиләргә бүген өйгә кереп өләшеп чыгачаклар. Шушы кечкенә генә, кечкенә генә бүләкләре белән алар әбиләребезнең күңелләрен күрәчәкләр һәм әлбәттә мин уйлыйм инде алар үзләренә савап та җыярлар. Юктан гына да олыларның күңеле була, юктан гына да олыларның хәтере кала, диләр бит. Шушы бер чиләк җиләк белән алар әбиләрнең яшьлекләренә кайтарачаклар. Алар аны онытылмаслык истәлеккә кабат әйләндереп кайтачаклар. Дуслар, мин Мәндәр мәдәният йорты директоры булсам, бу безнең җирлеккә кергән Юртыш авылының авыл клубы мөдире Мәсгут Мөхәммәдьяров була. Мәсгут белән без озак еллардан бирле эшлибез. Мәсгут инде 94 нче елдан кабул итеп алды. Ир кеше булса да, гадәттә бит инде ир кешедә сәнгать, мәдәният дигән әйбер бик юк дип әйтергә тырышалар. Әмма ләкин безнең мәсгутебез матур итеп җырлый да, матур итеп бии дә, һәм бик матур иттереп гармунда да уйный. Әле менә Әле- үзенең гаиләсе белән э, апрель аенда э, район мәдәният бүлеге оештырган фольклор буенча үзе гармунда уйнап, кызы җырлап, Ике оныгы ку аларга кушылып, җырлап, беренче урынны алып кайттылар. Менә шундый талант иясе безнең мәсгутебез. Һәм менә, дуслар, тагын ул бүген безгә, кызларыбыз җиләк җыйган вакытта, безнең яшүсмер егетләребезгә, олы кеше буларак, мунча себеркесе бәйләртергә өйрәтәчәк. Һәм без шуның мунча себеркесе бәйләү буенча без бүген ярыш үткәрәбез. Шулай бит, Мәсхүт? Аңа хәтле әйтеп китегез әле, сезнең кулыгызда нәрсә ул? Минем кулда менә җәге көннәрнең бер көнендә авыл халкы бу көнне бик көтеп ала инде ул зәңгәр мәтрүшкәне чәчәк аткан. Шулай көтеп ала, ну, э, халык чыга, сөя, ну, улар кыш көне э, бу зәңгәр мәтрүшкәне кайбер кеше э, кушып бәйли мунча сүрексенә, бик тәмле исе чыга мунча сүрексен пешергәчтен. Аннан соң кайбер кеше күбебез инде шуны киптереп

Без кызлар белән җиләк җыйганда, ни кемдер арткарак кала икән, чиләген тутыра алмый икән, аңа ярдәм итәбез. Э, мин э, дусларымның чиләкләре тулмаган вакытта ярдәм итәм.
Сезнең Аны өйрәтәсе юк, бөтен җиргә үзе барып керә ул. Бөтен җирне белә. күренә инде ут бит, ут. Ут кебек.

Бөткә җитми инде шикелле. Нигә? Өченче урын, ике икенче урын булды, бер өченче урын. Калганнарын тигез итеп бирәбез, ярыймы кызлар? Чөнки берегезнеке, бөтенегезнеке генә тигез сезнең. Ризамы сез? Беренче урын, безнең кем булды, исем фамилияң әйтәсең? Гемадиева Гүзәл. Илүзә. Илүзә. Гафу. Не, үзегез әйтеп карагыз, чиләгегезне тотыгыз, исемегезне Синең беренче урын, синең икенче урын, икегезнең өченче урын, аннан китә дүртенче урыннар. Һәрберегез үзегез әйтеп карагыз, әйдәгез. Мин Гемадиева Илүзә, беренче урында.

Икенче урын алдым. Кыскарыбрак. Кыскарыбрак. Икенче урын алдым. Гүзәл Ихсанова.
Мин Фруза Гайнулина, өченче урын. Мин Энҗе Шайдуллина, өченче урынны алдым.
Мин Сайфуллина Эльмира

Менә шулай итеп.
Тагын нинди җирләрдә бар, кайларда? Безнең Сәлдәр дигән болыныбыз бар, анда эчеп җыябыз күп-күп җиләкләрне. Тагын?
Тагын кайда? Силәңгердә бар, ие, Силәңгер болынында. Яңа авыл посадкасында без күп җиләкләр җыябыз, анда каен җиләкләре бик эре анда. Маҗар болынында бар тагын. Марич. Егендә дә бар. Сине торжество шулай. Хәзер без инде бүләкләү өлешенә күчәбез, кызлар. Ошадымы сезгә җиләк җыю? Ошады. Кызлар, егетләр сезгә ошадымы? Бинек бәйрәм. Менә бу безнең бәйгенең ихласлыгы нәрсәдә? Менә бүген сез э, Бик күп кенә әбиләрнең, бик күп кенә бабыкайларның күңелен күрәсез. Икенчедән, менә сез бу ел ярышка килдегез. Сез моннан соң бу болынны беләсез. Әле күбегез әйтте, бу болынны безнең күргәнебез юк ие диде. Үзегезнең якның болыннары, үзегезнең тирәлегез белән танышасыз һәм болындагы нигъмәтләрне, бүген сез көрән мәтрүшкәне дә күрдегез, бүген сез сары мәтрүшкә күрдегез, бүген сез пинник бәйләргә өйрәндегез, бүген сез җиләк җыясыз һәм иң кызурак җиләк җыя. Моннан соң инде сезнең үзегез Сездән үзегез барасы киләчәк җиләккә, шулаймы? Чөнки ул әле икенче ел җитәчәк, икенче ел җиңәргә кирәк булачак. Һәм әниләрегезне, әтиләрегезне кайтарып, бу нигъмәтләрегез белән сөендерәчәксез. Һәм сезне Татар конгрессы исеменнән, Бөтендөнья татар

Сезнең әле кечкенә сеңлеләрегез бардыр, энеләрегез бардыр. Кайткач, карап утырырсыз. Һәрберегезгә менә шушы китап бүләк ителәчәк. Бу рус, инглиз, татар телендә диск белән. Тукайның шигырьләрен өч телдә дә укырга үзегез дә өйрәнәсез, энекәшләрегез, сеңлекәшләрегезне өйрәтәсез. И мультфильм анда.
Мультфильмнар анда. Менә бик зур рәхмәт, чык монда. Бик зур рәхмәт сиңа, ярыймы? Уңышлар. Намысын һәм татар конгрессына мәдәсе. Икенче ике урын. Икенче ике урын. Әйдәгез әле кызлар, менә икенче ике урын. Әйдәгез икегез бергә чыгыгыз. Сезгә Венера Ганиевнаның дискысы. Рәхмәт.

Хәзер егетләр безнең кызларга әйтер сүзләк шул. Менә хәзер әле бу бәйгенең исеме дә җиләк җыям, как коям, әбиемә бүләккә. Бүген без җиләкләрдән как коярга өйрәнәбез. Как кою безнең борынгыдан калган әби бабаларыбызның гадәтләре булган һәм алар как койганнар шул табигый витаминлы җиләкне кыш буе саклап Как рәвешенә китереп, электән бит инде песок та булмаган, песок белән дә болгатмаганнар һәм аны как рәвешенә китереп, кыш буе алар тәмләп чәй эчкәннәр. Менә бу әбиләребез һөнәренә бүген инде сезнең белән без өйрәнәбез. Үзебезнең җыйган җиләкләрне инде, кызлар, кайткач, авылдагы Ятим безнең әбекәйләр бар. Ялгыз яшәүче бабыкайлар бар. Алар инде бүген яшь вакытларын искә төшереп, Эх, болында шундый вакыт! Җиләк җыя торган вакыт. Без яшь чакта җиләк җыябыз, дип хыяллана торганнардыр, элеккеләрен искә төшерә торганнардыр, үткәннәрне, борынгыларны, үзләренең яшьлекләрен искә төшереп юксына торганнардыр. Ә капкадан сез җиләк күтәреп килеп кергәч, болын исләрен аңкыткач, Әбекәйләрең сезгә бик тә рәхмәтле булырлар. Алар сезгә чәй эчкән саен рәхмәт укырлар. Һәм хәзер без башлаганда ук әйтеп киттек, бүген безнең нинди көн? Рамазан аеның дүртенче көне. Дүртенче көне. Менә шул ни ураза аеның, Рамазан аеның дүртенче көнендә сез әбекәйләргә шулкадәр матур күчтәнәч яшисез. Аларның хәер-фатыйхаларын алырсыз, аларның рәхмәтләрен ишетерсез. Бик зур рәхмәт сезгә катнашуыгыз өчен. Һәм инде шушылай итеп, матур итеп, җиңүләр яулап, безнең әбекәйләребезгә, бабкайларыбызга җиләкләр әзерләвегез өчен. Ә хәзер малайларыбызны, безнең егетләребез белән дә бүген безнең пинник бәйләү булды бит инде. Пинник бәйләү сихәтлелек билгесе булган. Борын-борыннан сихәтлелек билгесе. Һәм хәзер аны без бүген каен пинниге әзерләдек. Ә Тагы нинди пинникләр әзерлиләр егетләр? Тагы нинди агачлардан пинник әзерләп була? Имәннән. Имәннән. Юкәдән. Усактан әзерләүчеләр бар әйе. Ни, рәңгедән әзерләүчеләр бар. Ә менә без э, чыршыдан, эм, ылыслы агачлардан әзерләүчеләр дә бар. Аның сихәте төрле агачныкы төрле ни, безнең организмда төрлечә тәэсире бар. Шуңа күрә безнең Төрле агачлардан шушындый пинникләп әзерләп, кыш буе без рәхәтләнеп мунчаларда чабынабыз. Менә бүген сез пинник ясарга өйрәндегез. Кем ничә пинник ясады микән бүген? Себерке дисез инде сез, әйме? Ие, себерке. Кем ничәне ясады бүген? Берәм-берәм әйтеп чыгыгыз әле Кадрия апагызга. Әде Айнур. Дүрт.
Син дүртне ясадың. Икене. Икене. Икене. Икене. Өчне. Дүртне. Дүртне. Өчне. Өчне. Икәү өчне ясаган, икәү дүртне ясаган. Менә безнең беренче урынны алганнар, алга чыгыгыз әле. Дүртне. Дүртне ясаганнар безнең. Не, хәзер аларга бүләкләрне безнең бирәбез. Менә Беренче урынны алганнарга нәкъ беренче урынны алган кызларны көтүбез без сезгә бирәбез боларын бүләкләрне. Сез дискларын бирдегез анде. Афәрин егетләр. Афәрин. Икенче урынны алганнар. Өчәр. Себерки ясаганнар безнең шыгар. Өчәрне. Өчәр. Өчәү булды безнең өчәү, әйме? Мин икенче сам. Кемме? Аның бәлкем шунда басасы килгәндер, әйме? Анда басасы. Молодцы, егетләр. Прям до солнца, пожалуйста. Безнең икенче урынны, ә, өченче урынны алган ике егетебез чыга монда.

Өйләренә кертеп, аларның хәлләрен белешеп шайтып чыгасыз. Килештекме? Сез кайсы бабайларга барасыз, кайсы әбекәйләргә? Уйлаштыгызмы әле? Кадрия Рәисовна, болай эшләрбез без, Әйе. Алла бирсә. Э, Малайларны да бу- без хәзер бүген кайтабыз. Э, Туп-туры мәдәният йортына кайтабыз да, күләгәдә җиләкләрен дә, себеркеләрен дә калдырып торабыз да. Кич белән яңадан клубка җыелабыз. Бүген түгел, иртәгә. Ни өчен дигәндә, иртәгә баянчы абыегыз да эштә була. Безнең аккомпаниатор җегетебез и юк бер нәрсә булмый салкында анда салкын безнең и бер ике теләк теләп бер ике шигырь сөйләп бер ике җыр белән ураза тотучы әбиләрне котлап менә шушыларны кечкенә генә бүләкләрне биреп чыгарбыз ярыймы тагы да яхшы сезнең тагы да әбиләрегез җанлыгы дигән ураза тотмый бит матурым Ураза тотканнарга барабыз. Тотмаса да кирәк. Тотмаса да Мәсәлән, Самия ураза тотмый инде. Юк, юк. Яра, яра, яра. Авыр, юк, беләм. Яра, яра, Нурия апа. Хәзер
әйберләрегезне куегыз, монда җыелабыз, бер уен өйрәнеп алабыз да, аннан соң как ясарга күчәбез. Без, без, без дидек уенын беләсезме? Монда. Хоп, хоп.

тигән җиләкнең тигән бу җапраклары Чүпләре үзе дә витамин санала инде, шунысы белән бергә дә каксыйсагыз бик каты файдалы. Хәзер шул такта алабыз. Менә бу тактаны. Аны без майларга тиеш булабыз. Мин аны сезгә монда маяп килмәдем. Инде май канаты белән бу тактаны шул майланган такта өстенә тиергән җиләкне җагабыз. алмадан ясыйбыз алманы без гектар тыштан чыгарабыз шушылай иләк аркылы сизәбез дә менә шушы тактага юка гына итеп җәябез шунда ул юка гына итеп җәйгәчтен эссе көннәрдә без аны кояшта киптерәбез әгәр дә эссе Көн булмаса инде, табаларга юкайтып җәябез дә, газ печенә тыгып, газ мичендә әкрен генә сүрән утта киптерәбез. Менә әле сез авыз итеп караган как, ул безнең газ мичендә кипкән как инде. Бик тәмле, кыш көне ашарга, әбиләргә чәй эчергә, үзебезгә дә, барыбызга да витамин санала. Менә аны шулай тигезләп җәяргә кирәк, монда тигез эшләп булмады инде, гафу итәрсез. Тигез итеп җәясең дә. Җука булырга тиеш инде ул, бик каты җука да булмасын. И шунда киптерәсе. Ул үзе кибә, кипкәч, таба такта, куна тактасы булса инде җәй, менә өссе дә куна тактасына эшли. Без, без мәсәлән, мунчада киптерәбез аны. Мунчаны ягабыз, газ мунчасы, ләүкәгә тезеп куябыз куна белән. Мунча эссе була инде. И шунда кибеп утыра. Такта майлангач, аны куптарып алырга ансат. Әгәр дә тактагыз, табагыз майланмаган булса, какны куптарып алып булмый.
Ә ничә градус эсселек булырга тиеш? Чама белән. Нәрсә дип әйтим, мун чабынган мунчадан соңгы эсселек була инде ул. Бик кат эссе түгел. Менә монда Гөлсинә күрсәтә сезгә, менә моны табада. Менә бу, менә Нурия апа сезгә аңлатып бетергәннән соң, табада, мунчада э, кызган, кипкән җиләк менә шушындый фасонга килеп чыгарга тиеш балалар. Табадан салдыралар да, яки куна тактасыннан салдыралар да, Тагын элеп куеп, Нурия апа киптерәләр бер тапкыр, шулаймы? Юкмы? Юк, шунда кибә ул.
Менә шунда табада элгергән. Менә бу инде э, әзер как, моны рәхәтләндереп, чәйгә салып та, болай да ашап була. Сезне, ә?
Әгәр дә алмадан эшләсәгез, алма бит әчерәк тә була, мәсәлән. Нигездә элеккеге вакытлардан калган вареньеларыгыз кала бит, кайнатмаларыгыз кала. Шул кайнатмаларны шушы алмага кушып, бергә бутасагыз, шул тактага манда, табага маны җәясез дә, бик каты тәмле, тагы яхшы как килеп чыга. Кура җиләге манда, карлыган ман. Анда нинди җиләктән кайнатма ясыйсыз, калган, элеккегесе, тотмыйсыз дим сез аны. Шуның белән бергә эшләргә була. Бик каты тәмле әйбер килеп чыга, анысы тагы да тәмлерәк инде. Ә алма, без күбрәк алмадан ясыйбыз дөресрәге. Алмадан каплыйбыз. Бу аңладыгызмы, балалар? Аңладыгыз. Эшли аласызмы инде хәзер үзегез дә? Ие, кызыксынганнарыгыз, рәхәтләндереп үзегез җыйган җиләктән. Сынап карый аласыз, чөнки 70 төрле һөнәр ир-атларга гына түгел, ул заманда кыз балага да комачау булды. Шулай бит, дуслар? Безнең бигрәк тә кызларыбыз, алар булачак аналар, булачак хатыннар, алар һәрбер эшне белергә тиешләр. Рәхмәт, балалар. Бер кешегә дә әйберне, бер кеше дә өйрәтми аны, тормыш өйрәтә балалар. Алга таба үзең шулай өйрәнәсең. Безне дә бер кеше дә өйрәтмәде. Әбиләрдән күргәннән, әниләрдән күргәннән тукта шулай ясап карыйк әле, ничек була икән дип ясаган кешеләр без. Менә хәзер үзебез ясыйбыз. Үткәрәбез, ярыймы? Мәндәрдә генә түгел инде, бөтен районныкын җыябыз, ныклап өйрәнегез җиләкне җыярга, тиз-тиз җыярга. Бездә тиз җыючылар бар.
Кыш буе өйрәнче. Ә? Кадри. Кадри Раисовна. Менә безне шушындый матур бәйрәм. Үләм астан гына безнең авыл балаларына матур бәйрәм ясаганыгыз өчен без авыл җирдәге исеменнән мәдәният хезмәткәрләре исеменнән бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез сезгә һәм

Күңелегез, җаныгыз матур булсын. Ярыймы? Исемнәрегез матур, сезнең киләчәгегез матур дигән сүз. Менә шуңа исәнлек, саулык сезгә. Хәзер не, эзе, минем нидә, без килгән автобусның идәненнән карале арттан, минем телефон төшеп калды бугай инде. Ознакайга бардык. Ознакайга Чатыр тауда э, шундый фольклор бәйрәме булды. Анда 19 э, фольклор коллективы Дип җыелган иде. Һәм анда инде Ак калфак җирлектәге җитәкчесе һәм аның составы белән очраштык. Шуннан кайтканда уйланып кайтасың бит инде. Чатыртода җиләк күп инде шундый. Бик тау якларына чыгабыз җиләк җыярга эштән соң барып барып кайткан булды инде җиләк күп. Шунда уйланырга туры килде. Менә бик тә тәрбияви гамәл бит инде ул. Балаларны беренче табигать белән таныштыру, ныклап табигатькә алып чыгу. Балалар бит хәзер күбрәк радио, телевидениегә багышланганнар алар. Урамга да биш чыкмыйлар. Үз туган яклары белән таныштыру. Икенчедән, балаларны үзебезгә кирәкле витаминнарны азыклар белән табигатьтән эзләүне, э, кибеттән генә түгел, сатып алу гына түгел, табигатьтән эзләү. Менә бүген алар пинник бәйләргә өйрәнделәр. Э, мәтрүшкә, сары Мәтрүшкә, көрән мәтрүшкә, җиләк. Күпме алар үзләре тәэсирле булып кайтып киттеләр һәм э, икенчедән, өченчедән инде эшләргә өйрәтү. Менә җыярга өйрәтү бит, әгәр дә тиз җыйган бала өлгер була, ул барышка да оста була. Менә шуңа күрә менә бүген күрдегез бит, икешәр чиләк җыйган балалар килеп чык булды безнең. Дүрт балабыз безнең икешәр чиләк чиләк җыйганнар булып чыкты. Һәм э, ул бит ике сәгать эчендә. Э, шуңа күрә э, менә уйланып, фикерләп инде менә шушындый бәйге үткәрсәк, аны инде Биектаудан башласак дип. Биектау беренчедән ул биредә генә Казанга якын, бәлкем анда соңнан шәһәр балаларын да тартып булыр, менә оештырып булыр. Безнең лагерьда ялгытучы балалар бар бит инде. Аннан соң икенчедән болыннары бик җиләкле, бик мул болыннар. Менә күрәбез, бик мул монда болыннар. Һәм инде өченчедән Рамазан ае. Рамазан аен Монда кечкенәдән балалар өлкәннәргә ярдәм итеп үссәләр, ярдәм итеп, ул аларның гомердә истә кала һәм аларны онытмыйлар, башка вакытта да ярдәм итәләр. Менә бүген алып кайткан җиләкләрен, пиннекләрен алар бит инде безнең әбекәйләргә, ялгыз бабкайларга өләшәчәкләр. Һәм үзләрендә дә никадәр рәхмәт алалар һәм шул ук вакытта яхшы эмоция белән чыгып китәләр. Яхшы эмоция алган балада үзендә дә яхшы эмоцияләр күбрәк аның Елмаюлы йөз булачак, үзендә кирәкле хәрәкәтләр ясалган саен аның үзендә энергия артып торачак. Менә шул әйберләрне балаларда тудырасы, балаларда уятасы килә һәм булганнарда инде дәвам иттерәсе килә. Һәм инде как ясарга өйрәтү, бысы да бит изге гамәл. Чөнки песоклап, үзебезнең вареньелар песоклап ясала барсы. Болай да бала-чага конфет, пряник, печенье, шиколад ни генә юк. Хәзер химиядән эшләнгәннәре бик күп, шулар белән ашыйлар. Ә бу гади генә как, бер нәрсә кушылмаган ки, болында болын җиләгеннән җыеп эшләнгән как, балада бит инде табигый ризык кабул итү, менә бусы да. Һәм бөтенесен бергә җыеп менә Ак калфакның изге бер гамәле булыр дип, Биектауның менә шушы Ак калфак оешмасы, Гөлсинә ханым менә бу җирлектә безнең Ак калфак эштәсе, шулар белән шушы бәйгене, шушы кечкенә бәйрәмне үткәрергә булдык. Һәм, минем уйлавымча, ул килеп чыкты. Балалар җиләк җыйдылар. Пинник аларча себерке инде бәйләргә өйрәнделәр. Һәм бик матур эмоцияләр белән кайтып киттеләр. Бүген алар, күрдегез, ишеттегез, клубларга җыелачаклар. Бергәләп матур итеп гармуннар белән әбекәйләрдә, бабакайларда бу үзләренең изге ризыкларын һәм Сәнәчеләрен дөршәчәкләр. Инде мин әйтәсем килә менә бу бәйгенең бүләкләрен безнең Бөтендөнья татар конгрессыннан җибәрелде. Без аларга барсын да балаларга бирдек. Анда инде билгеле һәрберсендә аның менә шушы татарның милли рухы салынган әсбаплар. Менә ул бүләкләрен дә без шуңа күрә балаларга шундыйраклар барып җитсен дип иде. Без бик зур рәхмәт безнең татар конгрессына һәм шушындый мөмкинлекләр тудырылган өчен шушындый бәйгеләр, бәйрәмнәр үткәргән, үткәрелгән.